Yoo mankɔ so. Atiefoɔ yɛ ma obi biara ahwɛfoɔ nyinaa akwaaba. Ɛduru Kwasiada sei deɛ a na mo ani tua. Ɛyɛ ɛma nkɔsoɔ na wagye so sɛ ɛhia ma obiara. Ɛhia ma wo. Me nso ɛhia ma me. Ɔbaa nni mu a abrabɔ no ɛtɔ sini paa. Ɛwɔ mu nso a ɛyɛ mma yie. Ɛno nti na yɛakɔfa mmaa nkɔsoɔ dwumadie de rebrɛ wo yi. Kwasiada, ɛbɔ nnɔnwɔtwe anwummere sei a, nnɔnson kɔsi nnɔnwɔtwe deɛ, na wonkɔ baabiara. Frɛ wo nua, frɛ wo ba no na ne abusua no ne wo kunu montena ase na yɛwɔ nsɛmpa de rebrɛ mo. Ɛnnɛ da yi, yɛde nneɛma a ɛmu ohwam na ɛmu odu pa ara na ɛrebrɛ wo. Obi se, ɛyɛ dɛn na ahokyerɛ ba abrabɔ mu a, na mmaa adwane. Sokoo na mmaa pɛ. Me ne m'abadwafoɔ ahyia. Ɛnnɛ, manya ɔpanin kɛseɛ bi wɔ ha sei, Rev. Owusu Sekyere. Papa, mema wo akɔ aba. O, mede wo so, Ɔhemmaa.
Papa, na apɔm te sɛn? Yesu adom, ɛyɛ paa.
Yɛda Onyankopɔn ase. Ahoɔden wɔ hɔ nnɛ.
Ao, last week yɛhu sɛ na wo ne no nam, nanso ɛnnɛ woatumi asɛe abɛka yɛn nsa. Ɛyɛ Nyame adom.
Yɛda Nyankopɔn ase. Nnipa no bi ka sɛ, Sokoo na mmaa pɛ. Me ne Kay mmusa sɛ, ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ? Ɛɛ, sɛ mpaninfoɔ aka ato hɔ, ɛno nti ɛyɛ nokorɛ. O, mpaninfoɔ deɛ na wɔaka ato hɔ no na ama no reyɛ nokorɛ anaasɛ? Sɛ mpaninfoɔ, ɛɛ, Obinom di hɔ ansa na yɛreba, enti ɛkyerɛ sɛ deɛ asɛm bi a mpanimfoɔ aka to wo biara no, ɛyɛ nokorɛ turodoo. Ne nyinaa na ɛnnɛ, ɛnnɛ mma yi, ɛnnɛ mma yi, ne nyinaa na ɛsi so ɛyɛ nokorɛ. Aane, nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ nokorɛ, na deɛ yɛrebɛka ho asɛm seesei sɛ mmaa pɛ sokoo, obi koraa deɛ ayɛ no nwom, sokoo na mmaa pɛ, ɛyɛ nokorɛ turodoo. Ɛyɛ nokorɛ deɛ a, ɛnneɛ na yɛbɛka sɛ ɛnnɛ, Y'asɛmtire anaa yɛ topic no yɛ sɛ Managing Financial Crisis in Marriages. Yɛrehwɛ ahokyerɛ a sika ho kyerɛ a ɛwɔ awadeɛ mu no, yɛrebɛhwɛ ne ntotoeɛ na yɛagyaeɛ sɛ da biara yɛde yɛn ano asi mmaa ho sɛ mmaa sokoo na mmaa pɛ no. Mmarima koraa mompɛ o, anaa? Mmarima deɛ yɛmpɛ. Barima, sɛ barima na ɛkɔpɛ ba. Nti bɛrima nya bi a na ɔde ba, bɛrima wannya bi a, ɛno ara ne sɛ mabɔ me yere amanneɛ, akosua nnɛ mekɔeɛ anyɛ yie, but aha nso na wonya bɔ ɔbaa no amanneɛ sei pɛ na ne yam ahye no. Saa.
But eh. Ɛnnɛ mmerɛ a mmaa yi nso yɛrekɔ bɛyi, bɛrima yi wokɔ, me nso mekɔ, nti me me yam rehye me. Sɛ eh, bɛrima na ɛkɔware baa, bɛrima na tiri sika, kɔyɛ ɔbaa ho adeɛ. Ana mpanyinfoɔ nso aka nsɛm bi ahyɛ mmaa no mo adwene mu sɛ ɛɛ ɔbaa nya kaa ɔde rebrɛ ɛ bɛɛma meboa ɔnya adeɛ nso a ɔde kɔ fie. Ɛnɛ saa asɛm no ɛnyɛ adwuma o papa. Ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma.
Ɛnyɛ adwuma o.
Ɛyɛ adwuma eh. Mahu mmarima bebree a wɔkɔɔ wɔn no. Bɛɛgye bɛɛgye nsɛm no. Mo bɛɛgye bɛɛgye nsɛm no. Cases bebree wɔ m'anim a meredi a, barima no kɔeɛ na ɔnim sɛ ɔbaa no wɔ bi pa ara. Na mmom ɔkɔeɛ a ɔkɔhuu sɛ ɔbaa no nni bi no, ɛno no na ama Bɛɛma no astate retwe ne ho, Sɛ ɛreyɛ basaa basaa. bɛɛma, Ɛno nso ɛ? bɛɛma a ɔware, bɛɛma a ɔna akɔware ɔbaa. Enti sɛ worekɔ a wonyɛ w'adwene sɛ me, merekɔ no ɔbaa ne wɔ bi anaasɛ ɔnni bi. Ana, ɛna nnɛ nso mɛɛma no bebree nso adwene ne sɛ ɔpɛsɛ ɔware a ɔpɛsɛ ɔhwehwɛ mu aa, Ɛkɔnya de wɔkɔ. ɛkɔkɔpɛ ɔbaa a ɛɛ, ne fie wɔ bie, Ansa. anaasɛ ɔno ankasa ankasa wɔ Ɛwɔ bi. bie. ansa na wɔaware no. Ɔn sɛ saa selective, saa nyiyimu wei no ama bebree akɔ akɔnya ɔhaw. Ɛno nti na ɛho hia sɛ wo nso ɔbaa no a barima no bɛsɛ wo pɛ no, nhwɛ ba, nhwɛ barima no ahonya, efisɛ wonnim kwan a ɔfaa so nyaa ne ho. Saa.
Yes. Ɛnɛ mmarima koraa pɛ. Ɛyɛ dɛn na me ɔbaa, me deɛ menhwehwɛ. Yeah, sɛ saa na yɛde rekɔ awareɛ deɛ a, ɛneɛ obiara bɛti, obiara bɛfeeli. So ahu? Enti woyɛ w'adwene sɛ, o, me deɛ, mepɛ, mewurawura mu ara mfa sɛ asɔre a mewɔ mu yi, menim sɛ dɛn ara a sista som asi, ne papa wɔ sika, ne maame wɔ sika. Enti sɛ magye Yesu adi, sɛ menye Yesu nni yɛ, kwan bi a mɛfa so a sista som asi wei, me ne no bɛkasa sie, na me ne no bɛware biara no, me ne no bɛware ɛfiri sɛ me, m'adwene mu no, menim sɛ ne papa anaa ne maame yɛ dɛn, wɔ sika. Na wonyɛ sure sɛ wokɔ, na akɔhu sɛ wose ne papa anaa ne maame wɔ sika. na wokɔ na akɔ firifiri mu ara na wohu, yɛse wo firifiri mfunu ani anaa wohu nsaaman. Nti sɛ wohu nsaaman no a, ɔbaa no hyɛnhyɛnhyɛnhyɛn ɔnam hɔ kɔ bɛ nyinaa, sika no, ne papa no, ɔnhyɛ da nni bi saa. Nti ɔnni bi saa no, ɔnya pie a, ɔnya akɔwura mu awie. Ɛhɔ no na na ateeteesɛm reba. Ɛhɔ no na yɛreba abɛhwɛ how a yɛbɛsi ama no agyi. Wanya akotom. sikasɛm no. Ɔnya akoto. Ɛno nti na yɛka sɛ, nhwɛ hɔ, yɛde ɔdɔ ne nteaseɛ na ɛware. Sɛ ɔdɔ ne nteaseɛ wɔ hɔ a, deɛ yɛbɛka ho asɛm sɛ sika nni awadeɛ mu nti no, ɔbaa no n'ani nnye, nkwadaa no ani nnye, barima no ani nnye. Sɛ ɔdɔ ne nteaseɛ wɔ hɔ a, saa nneɛma nyinaa yɛnhwɛ. Ɛfiri sɛ, sɛ sika. Mma anaasɛ yɛnhwɛ?
Ye, sɛ ɔdɔ ne nteaseɛ wɔ hɔ a, ɔbaa nhwɛ sɛ ne kunu ɔnni sika. Saa?
Yes.
Efisɛ onim sɛ ɛyɛ dɛn. Yɛbɛtwa light mu, pipe no yɛ yɛ bɛtwa mu yi, yɛyɛ sei, wo se ɔbaa no nti ɛnha me. Ɛna meka sɛ, sɛ ɔdɔ ne nteaseɛ nni hɔ a, ɛneɛ saa ɔhaw wei ba a, school fees mma ɛ ɛ ɔnya bi, laa bi ɔnya bi, deɛ yɛde tɔ aduane ɔnya bi, ɔbaa no, ɛyɛ mmaako mmaako ɛna ɔbɛtena wo ho. Dodoɔ no ara wɔntena ho. Ɛnɛ ɛnɛ nyamesom nti nyamesom nti ama awareɛ ayɛ dɛ o. Ei! Yes! Nyamesom nso wɔ hɔ o na awadeɛ I nso am telling ɛɛgu you. bebrebee. Nyamesom nti Ahokyerɛ nti nyamesom ama awadeɛ awadeɛ ayɛ nso dɛ. regu paa.
Ɛɛ sɛ ahokyerɛ no deɛ nti na meka sɛ sɛ yɛn mmienu yɛte yɛn ho ase na yɛde ɔdɔ ne nteaseɛ wareeɛ a, sɛ ahokyerɛ wɔ hɔnom a, yɛmma third person nhunu. Aha ne mo no mohaw, modi nkɔmmɔ, mmaa no modi nkɔmmɔ Ɔnsa mpɛ du bɔ nwom bi yɛ awurɛ fua saa na wo teɛ ɛnwom na ɔmo bɔ no a yɛn yɛ bu ne sɛ yɛ wiase nwom wiase nwom no nsɛm wom obi na ɛkɔdi nawareɛ mu nkɔmɔ ɛde kyerɛ nadamfo ɛna ɛkyerɛ sɛ nadamfo no se oo sɛ akwanhoma sei ana ɔbɔɔ deɛ a ɛneɛ pɛ baabi yɛ dɛn ɛfa ɔtwee ne ho ana ɔno kɔkɔ hyɛɛ hɔ ɛnyɛ ahokyerɛ enti sɛ ɔdɔ ne nteaseɛ wɔ hɔ a ahokyerɛ koraa ba a mene wo mmienu nyinaa yɛ bɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛ ma Asew anaasɛ nnuan ma n'anamfoɔ korɛ nte sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ. Na ne yɛnsa nhwɛ biribi ha. Mmaa, yɛse mmaa but seesei no mahu sɛ mmarima koraa kakra wom. Ahokyerɛ ba abrabɔ mu a, yɛse mmaa dwane firi awadeɛ ase. Mmaa, obi wɔ hɔ a ɔnhyɛ da nka sɛ magyae awadeɛ o, oh merekɔsra me sister aba. Obi deɛ a ɔno ɔfrɛeɛ, nnipa no yɛɛ so ɔkɔ bɛn mfeɛ pɔrepɔre nsia ni. Afei mefrɛɛ ɔbaa no a ɔka kyerɛɛ me sɛ na ne ba afa ɔsɛ ɛyɛ wrong line. Papa no se waboa ɛyɛ ne line a na deɛ ɔkasa no yɛ ne ba. Ɔse mpakyɛ ɛyɛ wrong line. Mebɔ maame no din sɛi a na kyerɛ sɛ wayɛ n'adwene sɛ papa no wakɔ n'anim kakra, ahokyere aba a ɔmma da.
Adɛn?
Ɛduru time a na ɛyɛ sokoo no, ɛnyɛ barima no su bi a na ɔwɔ sika no Ɛmaa ɔbaa no yɛɛ sɛ sɛ wannim na ahokyerɛ ba fie a, ɔno nso nim deɛ ɔbɛyɛ. Yɛ a na ɛno nso ɛnyɛ mmarima no a. Daabi, wonim sɛ obiara, ɔbaa biara wɔ efie a ɛtetee no mu, baabi a ɔtenaeɛ no. Mmaa no bi, ebia na ne papa, na ne papa, ne papa no wɔ sika, na deɛ ɔhuiɛ ara ne sɛ ɔsua. Wohu sɛ yɛte no ase. Wo ne wo ne nkwadaa te a, wɔn peke nneɛma bi firi awofoɔ no nkyɛn nti mo yɛ adeɛ bi a ɛwɔ sɛ mo yɛ very careful.
Ɔne ne maame ne ne papa tena aseɛ no ɔhu sɛ, sɛ ne maame koraa hia sɛbi sɛbi panties a, papa no na ɛyɛ dɛn na ɛtɔ ma no. Aduane papa no na ɛyi sika no, ntoma nka bronya yi a aso yi papa no ara na ɛyɛ dɛn ɔbrɛ ne ho ayi sika. Nti saa nipa wei sɛ ɔnyini Na sɛ wokɔbɔɔ ho mpem na aware no a. Ɛyɛ ɔbaa anaa barima no. Ɛyɛ ɔbaa no.
Wonya kɔ kɔware no a, abaayewa ne ne maame ne ne papa tena hɔ hu sɛ ne papa na provide biribiara. Wonya ware no wie sɛ krim. N'adwene nyinaa ne sɛ, ɛsiane sɛ ne papa na ɛhwɛɛ ne maame nti no, ɛnneɛ wo nso so ɛwɔ sɛ ɔhwɛ me. Enti saa nipa wei sɛ ɔyɛ adwuma nanso yɛ adwuma no a ɔka kyerɛ nsa kosua, ɛɛ w'adaworoma yɛware. Ɛnti nkwadaa no nso adɔɔso nti nka bosome so ayi kakra na mesome yi kakra na yɛmfa nsɔ so na yɛmfa nhwɛ nkwadaa ɛbɛyɛ den ama no ɛfisɛ deɛ ɔnim ne sɛ bɛɛma ɛna ɛhwɛ ɔbaa ɛna ɔne ɛna ɔbaa ne wiase nso ɔne ne maame no na atena ɔhu sɛ papa na na ɛhwɛ maame no ɛnti saa nipa yi wamfa korɔkorɔ Ɛnyɛ tete berɛ no mo time yi na wode reka saa yi? Ɛnnɛ mmerɛ yi,

Nka bere a morehyɛ abrabɔ no ase no, na anka moahyɛ aseɛ na moaka mo sika. Deɛ ɛkɔma saa mɛkɔ, ahokyere aba ne adeade nyinaa no, ɛyɛ fapem no a wo ɔbaa no, wo barima ne ɔbaa no, moanto no yie from beginning o. Yes, ɛn beginning no a mowa, moyɛ, ɛhu sɛ. Adwene no a yɛde, wode baeɛ no nso nti na wayɛ ɛ. Moyɛ courtship no ara no, ɛhu sɛ, in fact, counseling hia o. Saa. Nneɛma a yɛrekyerɛ yi.
Ɛnyɛ bebree na ɛwɔ saa suahunu a mepɛ sɛ meda no adi yi. Ɛno nti na sɛ wobɛware a, ɛwɔ sɛ wokɔ awareɛ mu fotufoɔ hɔ a Nyame ama foɔ no bi. Nyame de adom akyɛdeɛ de adom wɔn na yei mu yɛde wo tena ase na yɛtu wo fo na yɛkyerɛ wo awadeɛ no mu ne abrabɔ mu nsɛm sɛ mobɛware no monka mo sika nyɛ dɛn mmom. Ɛno nti sɛ monya ka mo sika no bom deɛ a ɛneɛ sika no sɛ ebi da hɔ a ebi da hɔ. Ɛsã a asã, w'ani yɛ dɛn? W'ani sã mu. Na mmom sɛ moanka sika no ammom na ɔbaa no gye n'akatua na ɔde a, meka sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a akatua nko ɔgye a, ɔde hwɛ ɔde hwɛ ne maame ne ne papa, ɔde sɛndesɛnde wɔn, wɔ bere a wɔ kunu no koraa wonnim ho hwee. Ɛyɛ bɔne.
Awuraba, sɛ yɛware a, yɛn nyinaa yɛaba bɛyɛ nipadua baako, adwene baako. Sɛ wotumi yɛ wei de sie a, ɛyɛ bɔne. Hmm. Sɛ wotumi de wo sika sie me ɔbaa sɛdeɛ yɛaware a ɛwɔ sɛ yɛka yɛ sika yɛ dɛn ɛbɔ mu na yɛn nyinaa yɛ plane sɛ bosome so a ɛɛ yɛte wei ato hɔ yɛte wei ato ɛto na wo deɛ wo deɛ wo sɛ wo ne me nka sika no mmɔ wo nso so a bosome so a wo pay slip koraa ma me yɛ dɛn woma me nhunu Bɛ nna bi sa hɔ no, na atoto paapaa so. Mebɔ o, ansa na obi bɛka sɛ ɔmma ne kunu anaa ne yere nhu ne sika mu no, na wahu suban bi nti a. Because mmaa deɛ, ka mmaa te sɛ, Oh, adeɛ wei na mewɔ o, ɛhɔ ara na wɔde akyerɛ wo ba. Deɛ obi adeɛ a ɛbaeɛ a yɛreka ho asɛm no yɛ sɛ, ɔbaeɛ no. Wɔse wasi dan akɔsu akɔduru lintel. Ɛyɛ hwan na asi dan?
Ɔbaa no. Ɔbaa no asi dan.
Asi dan. Bɛɛma no baeɛ no, ɔno no nsɛm wɔ bi kakra. Okay. Ne ɔbaa no se, oh, ɛneɛ manya deɛ ɔbɛboa me deɛ a, me ba baako pɛ na mede no reba awadeɛ. Memfa me kunu nkɔ me project a mereyɛ ho. Ah, no. Ɛhɔ no ara na bɛɛma no ahunu sɛ, ei, na saa neɛ ɔbaa yi nso, wɔwɔ bi paa. Wɔse from that day, ɛbɛto seesei a me ne wo kasa yi, sɛ bɛrima no, sɛbe, sɛbe, sɛbe, paste a yɛde bɛ paste koraa no, ɔbaa no na ɛtɔ. Ɔbaa no na ɛtɔ, wayɛ n'adwene sɛ, Daabi, afei deɛ de, ɛwɔ hɔ a, wonkɔgye loan ma me, wonkɔyɛ sei ma me, sika no ɛmma fie, maa no kɔgyee loan maa no, nanso still.

wɔn a edi akyire yi na wɔn ntie, wɔn ntie ha no yie pa ara sɛ, ɛho bɛhia sɛ, sɛ worebɛware a, na yɛma mo kwan sɛ eh, mo nstadi mo ho, mo nhwɛ mo ho, ah, ɛwɔ sɛ moto mo bo ase yie. Yɛ na asɔfoɔ no ntaa mo, sɛ yɛka kyerɛ mo sɛ mo nstadi mo ho bɛyɛ six months anaa seven months. Yɛde boa wo na yɛ na wo daakye nti wobɛstadi bɛrima no anaa ɔbaa no ahu ne suban

Ahohyɛsoɔ ok sɛ ahohyɛsoɔ koraa mpo deɛ. Wɔse nnipa ho ɔnam ɛho no nnipa ɛho yɛ akɔnɔ sɛ nkyenam. Ɛnyɛ hwee seisei yɛreka suban ahohyɛsoɔ no koraa mpo deɛ kɛ na nkyɛ bɛn yɛreka suban sɛ barima yi a wowa wo ne no yɛ courtship yi barima yi ebi koraa ɔyɛ adwuma but courtship no mu no wo wo nyɛ adwuma o ɔ bosome koraa so a ne kaprɛ koraa wonhunu wobisa no nso a na ɔtoto paapaa so ana me maame ana mowɔ fa ase ana hwanhwani hwanhwani a courtship no six months koraa no bɛrima no koraa sɛbi ɔntumi nyii bɛyɛ sɛ sika kakra mpo a wode bɛbɔ de bɛyɛ biribi de atɔ wo ho nneɛma ɛwɔ sɛ wohu sɛ saa bɛrima wei ɔni suban wokɔware no wie sɛ kirim saa suban no a ɛyɛ atorɔsɛm ne atirimuɔdensɛm no Wɔde wɔde bɛba awadeɛ no mu. Yoo, me ba.
Saa atirimuɔdensɛm no, a ɛno nti ama no ayɛ atorɔsɛm ne ɛyi. Wo, sɛ wohwɛ me no, woakae wo deɛ no? Wo yere no, ne tiri mu ɔden paa, ɔde nneɛma hyehyɛ table ase, ɔhuu wo a na wakyekyere ne sika no. Barima no nso, wokae sɛ, Wo de, me ba, me ba. Mmaa no di w'akyi, wode sika no nyinaa rehwɛ. Wowɔ haw bi mu saa paa. Wodeɛ frɛ number wei, zero five five eight eight nine nine two zero two, zero five five eight eight nine nine two zero two, Mmaa ne mmarima, hwan paa na sikasɛm ho kyerɛ ba a ɔyi n'ani firi abusua so anaa ɔdwane firi fie? Because yɛse mmaa deɛ sɔkyee na mmaa pɛ, but asɛ yɛyɛ adane Ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛdane anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ ɛdane? Rev. Ɛɛ mɛɛma no bi mɛɛma no bi sese watwe m'adwene asi bi so Aha. but still yɛ ara no Ahaa dodoɔ mo Kɛɛ ɛɛ yare o anyway me ɛne me pii saa see yɛ ara dodoɔ no ara yɛ mmaa no mmaa no na ɛtae ɛkɔ ɛna mɛɛma no nso a wɔn ɔɔbɔ kura n'adwene N'adwene sɛ, Mahu sɛ babaawa yi a mewaree no, ne papa anaasɛ ne maame wɔ sika. Ɛnna mmerɛ yɛde saa kɔ awadeɛ. Aane, enti, enti mɛfa kwan bi so ara sɛ, mɛfa kwan bi so ara sɛ, mɛ, mɛtwe sika no afiri ne ho. Mmarima no bi wɔ saa adwene. Na ɛnyɛ dɔ na wɔde rebɔ o. Enti na mereka kyerɛ obi, he, mo, sɛ afei deɛ wate m'ase. Enti na mese yɛde ɔdɔ ne nteaseɛ na ɛware. Nea ɔn, wamfa ɔdɔ amma no, ɔde sika na ɛbaaeɛ no, ɛyɛ mmarima no, menka ntiaa mmaa no nko, ɛyɛ mmarima no, ɔbɛdɔɔdɔɔ wo ara. Bosome koro aso a paste a yɛreka yi ɔntɔ. Ɛɛ nkwadaa no ɛfɛ nkwadaa school fees koraa na ebi hɔ nom a wɔbɛka kyerɛ sɛ o oh, saa month no koraa yɛn de yɛn ntua ne ka. Mm. Saa mmarima no ɔno nko ara na bosome biara yɛntua ne ka ɔkɔmplensi yɛntua ne ka wɔn wɔ hɔ bɛn wɔn yɛ kakraa bi. Saa? Yes. But sɛ yɛreka abrabɔ mu, abrabɔ mu ne asetena mu ohia ne ahokyerɛ pa ara a ɛto, ɛto, ɛba, ɛsi awadeɛ mu deɛ a, ɛneɛ mmaa no, mmaa no ntumi nnyina ano. Hwɛ sɛ barima, barima yɛ adwuma na wapɔn, wapɔn, pension, pensioner, na wakɔgye ne sika, na sɛbsɛb ɔbaa no nso te fie, na ɔnyɛ adwuma na bɛrima no tam a bɛrima no hwɛ ne nyinaa nku yɛ ɔtɔ nku no atɔ pa na wasra ama ne ho nyinaa yɛ sonsonsom bɛrima efiri adwuma a ɛbɛda biara wobɛhu sɛ ɛpase yɛ den ekura no nti ɛhɔ no deɛ Nneɛma rekɔ yie, asetena mu kɔ yie. Ɛduru anwummerɛ na sɛ koropɔɔto na wɔsosɔ no adeɛ wɔ soro hɔ a, yɛatie nkwan a nkwan a ɛretuo.
O, ɛna aka no saa no.
Afei deɛ wo ara afei last minute woabɛhɛ sɛ mekɔgye me pension sika no, yɛde we nam, yɛde ɔde srɛ nku ne nneɛma nneɛma no afei sika no nyinaa yɛ dɛn? Asa. Saa baa wei. Ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi ɔnyɛ Kristoni mapa a, me dabi a meka, yɛ na meka born again because meyɛ sɔfo nti na meka. Ɔnyɛ born again a wanya ɔfoforɔ sɛ owuo mu o, nkwa mu o, ahokyerɛ mu o, ɛdeɛn, ohia mu o, ɔne wo ara na ɛrekɔ a, saa baa wei sika no sa a, wanhwɛ a, ɔbɛgyaa hɔ akɔ. Ɛfisɛ, ne honam no afei ɔbɛhu sɛ ne body no a na anka Ɔsera no, afei bɔde no astate yɛ dɛn? Ɛyɛ tuntum. Ɔbisaa wo sɛ, Mam sika nkokoto nku a, na adane ntɔkwa. So woate aseɛ? Ɛha nti na meka kyerɛ wo beginning sɛ, sɛ yɛ plane sɛ yɛ mmienu yɛka yɛ sika bom di a, ɛnneɛ aberɛ a sika no saeɛ no, meka sɛ sika no bi nna bank, ebi nni hɔ a, wobɛte m'ase. Ok, wobɛte aseɛ. Ɛnneɛ yɛnte nsi kwan wei mu. Seesei n'ahokyerɛ no deɛ anya aba. Aba. Ɛyɛ dɛn a ba awarefoɔ yɛ ti ma nkwadaa wom? Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a saa adeɛ no a aba no, yɛn mmienu yɛbɛte yɛn ho ase? Ɛdeɛn ne yɛn mpena? Mɛgye adi sɛ ampa adeɛ no ahokyerɛ na aba, na anka me kunu yi deɛ ɔnte saa, anka me yere yi deɛ ɔnte saa. Ɛberɛ a na ahokyerɛ no mmaeɛ no, na wo ne wo yere ne wo kunu no, aduane a na modiɛ no, na ehu sɛ aduane no na ɛyɛ rich because yɛka sɛ wobɛtumi ama no gye meboa ɛna saa na ɛte deɛ na ahokyerɛ no aba no sɛbisɛbio sɛ yɛkɔ dwom ana yɛtɔ ɛnam eh, asɛ nam ahodoɔ bebree na ɛde aduane a ae yɛn yɛn mmienu yɛnte ho asɛ yɛnte ɛnam eh, no so Yɛte nam no so anaa yɛte adidie no so a, eh, sɔkyee asɛm na meka no, sɔkyee, aduane deɛ wontumi nte so because woannidi yie nso ɛno nso wobɛyare. Na mmom meka sɔkyee, deɛ ɛte sɔkyee no so deɛ a, ɛneɛ me ne wo mmienu, yɛbɛtumi a live good na yɛatumi ahwɛ nkwadaa no. Woka sɔkyee yɛte so no, ebia deɛ me mete ho no, mehwɛ akosua deɛ a, mehu sɛ me me manage. Afei, woase aba sɛ mensa nte sɔkyee no. Wo no hu no sɛ ɛyɛ sɔkyee o. Aane.
Sɛbesɛbesɛbe.
Sɛbe no mmienu na ɛteɛ. Aduane a yɛdi no. Aha. Aduane a yɛdiɛ no. Me, me, me kɔ, me ne me nkorɔ, m'afoɔ hyia a, mehu no sɛ, ade no deɛ me, me fam paa. Saa mfamu no a me koraa mamia me ho no, aba wo saa se mensa nte so o, papa. Ɛno nti na meka sɛ, yɛnhwɛ, yɛnhwɛ, awarefoɔ, yɛ a monhwɛ mo nkɔmmɔdie. because nnipa bi ɛbɔ ason nnipa bi tu yes nnipa bi bebree a wɔn awadeɛ agu nyinaa anaa ne ntɔkwa ba mu amunamuna aba mu nyinaa no faa yɛ wɔn nsɛm a wɔn tɔn ɛde kyerɛ wɔn nanfofoɔ ɛne wɔn fiefoɔ ɛna obiara nso sisi no abɔ bra a ɛyɛ dɛn a abusuafoɔ nim sɛ biribi wɔ nsɛm anaasɛ biribi ne nsɛm wobɛ wokɔ fam nso a Wo nse ne no nkumafoɔ nyinaa yɛ dɛn? Nnim. Ɛno nti, nna no a wokɔɔ fam no, ɛyɛ dɛn a wɔbɛhu sɛ yɛase yi, ɛyɛ a sɛ nneɛma ntotɔ yie. Nanso mfa wo, wo ɔbaa no, mfa wo, w'asɛm no nkɔ nkɔka nkyerɛ wɔn sɛ, Nnɛ me kunu ayɛ dɛ, ahia no. So ahu? Ebia na wohia mmoa o, Mmaa no, deɛ nti a ɛma mmaa no ka n'asɛm ne sɛ, wohu sɛ ɔbaa tumi kyerɛ n'asɛm mu na obi a ɔwɔ nkyɛn no aboa no. Wate n'asɛm no ase, nyɛ saa? Wate n'asɛm no ase.
Na saa asɛm a yɛnte aseɛ, afei mekɔkaa baako deɛ ɔno ɔkaeɛ no, ɔse barima no maame na afei koraa deɛ ɔboam. Bɛrima no bo afu sɛ sɛ ɔbaa no ɔmaame boa.
Biribiara n'akwan wɔ hɔ so a, sɛ ɔbaa no ɔbaa no nim yie sɛ ebia ne nua mmarimanom anaa ne wɔfafoɔ bi biribi kakra wɔ wɔn nsam ɛna awareɛ no nso na nkitahodie papa wɔ ne kunu no ne ne nkontafoɔ no ne weinom nsam a, Ɔbaa no bɛtumi ne me asusu ho sɛ, aha ne mfomsoɔ a yɛyɛ. Deɛ nti a menim sɛ obi tumi kɔtɔn n'asɛm no, mfomsoɔ no ni. Wo ne me nsusu ho sɛ, ɛɛ, me wura, seesei sɛdeɛ nneɛma mu ayɛ den no, mepɛ sɛ nka mebɔ me branom amanneɛ, na yɛhwɛ sɛ wɔbɛtumi ayɛ dɛn aboa yɛn a. Hwɛ, bɔne biara nnim sɛ wo ne me susu ho. Ampa ara nso, wo ne me susu ho ne sɛ m'ani gye ho Aa me ara mu sɛ wosusu wɔn ntie w'asɛm na mmom wobɛtumi ama wo biribi kakra na wo koraa woastate de daadaa wo nsa na mfaso yɛdi ɛso mfasoɔ a, ɛnka ɛyɛ. Bɛn wei deɛ wo, me yere ne wo no, wonim nsusu ho na wofiti prɛko pɛ no ara na wokɔ ɛɛ wofa fon no afrɛ wo bra, wofa fon no afrɛ wo ɔfa sɛ ɛɛ me ne me kunu ho akyere no nti momma me sika kakra mfa. Ɛno deɛ. Mepɛ dwetire kakra o. Ah, ɛno paa deɛ.
Merekwagye deɛ abɛboa wo o. Mese, eh, asɛm biara ne sɛnea yɛka no. Me, mefɛre, mefɛre adeɛ. Enti nsɛ sɛ wode me kɔ, kɔtɔn me kyerɛ w'abusuafoɔ. Menkɔtɔn o. Ɛnhɛ, mempɛ no saa. Ɛnyɛ saa. Nkwadaa no a yɛnkɔ sukuu no. Aane. A meka sɛ wo, mahunu sɛ wowɔ fa no a ɛwɔ hɔ no. Wo ne me nwene ho a,

a mede me nan asi baabi sɛbi sɛbi o, yɛse ɛ ɛ sɛbi o, mesrɛ maka mpam kyɛw, yɛse nifira nni nso ɔbɛto boaboa na ne nan ayɛ dɛn asi biribi so nti wobɔ me amaneɛ no, ebia no saa ta ma prepare me ho koraa sie a biribi nam kwan so yɛ dɛn ɛɛba, ɛna mese wapere wo ho dodo nti na meka kyerɛ wo sɛ sɛ ɔne me anwene ho deɛ wapere wo ho dodo nti wo ne me nsusu ho na menka nkyerɛ wo sɛ Akosua too bo na me koraa no Nyame a, Nyame ayɛ, Nyame ayɛ nsɛnkyerɛnne. Na mmom, wonim m'anwene ho na wokɔɔeɛ no. Ɔba woyɛ sɔfo nti na woka saa o. Sɛ mekyerɛ kwan papa no.
Woyɛ sɔfo no nti, obi wɔ hɔ a ɛduru saa situation no a, wokɔ a, anim koraa wɔde bɛ welcome anaa wɔde gye wo no, wohwɛ wo kunu no anim a, ɛno koraa no wompɛ sɛ. Problem biara nni hɔ a, problem, ayi, ɔhaw biara nni hɔ a ɛso sene Onyankopɔn no a ɔwɔ hɔ no. Wahu? Enti ɛsan bɛsi, Ɛ, sika nni hɔ deɛ a, mekɔ, ɛna, na ahokyerɛ aba nti mekɔ. Monti, monni ɔtwɛn honhom. Saa?
Yes.
Yɛ deɛ, yɛn asɔfoɔ no deɛ, nokorɛ ni, yɛbɛkyerɛ mo, yɛ a na mopepere mo ho, motutu mmirika, motutu mampa mmirika ma mfomsoɔ yɛ dɛn ba. Me, me deɛ, sɛ wo ne me annwene ho na wode kɔ wo nua no hɔ ne wo se, wo maame no hɔ kɔka kyerɛ no sɛ, me kunu nnansa yi, ɛ, akɔnhoma korɔ nti menyiyi school fees. Okay, memfa nkɔ.
Ɛhɛn.

Enti yɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔtete a wɔantu na ahokyerɛ kakra na wobɛhu sɛ na wapake ne nneɛma anaa obi koraa na wato ne kunu mmara da, ɔse o ante ante afie ayare. Ka nokorɛ kyerɛ wo kunu no sɛ, Me wura, seesei mahu sɛ asɛ asetena mu ayɛ dɛn? Ayɛ den. Na mahu sɛ ɛɛ kurom hɔ no adwuma bi adwuma bi wɔ hɔ a mekɔ a meyɛ ɔbaa yi mɛtumi akɔ akɔyɛ bi. na manya sika kakra de aba. Nti wo deɛ wo ne nkwadaa no nyɛ dɛn? Wontena ne nkwadaa no hwɛ so nkɔ sukuu? Ɛdeɛn na ɛyɛ fɛ sei? Ɔbaa a ɔpɛ adwuma, ɔbaa a ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa yɛ adwuma, wotu kyɛ ma wɔn. So ate aseɛ? Obi wɔ hɔ a jealousy nti ɔmma wonkɔ. Me ba, hwɛ sɛ woahu. Wo no w'adwene yɛ wo sɛn? Yɛma wo kɔ anaasɛ wokɔka a, na yɛabɔ wo ato agu. Barima no nso, ɔbaa no, woka kyerɛɛ no no, Wate aseɛ? Sɛ wate aseɛ a, ma yɛnhu. Sɛ woka deɛ na ɔso ɔdeɛ ɔnte aseɛ no, kɔ no ara na ɔpɛ so ɔkɔ deɛ a, ɛno nso wobɛma yɛahu sɛ wokaeɛ no ara a ne maame nua bi no a waba no, ne sika no ara na ɔpɛ so ɔkɔdi bi. Ɛno ntia. Ɛyɛ ampa a, wohwɛ me no, meka yi woka sɛ, ah, maa sɛ wonnim na masɛ moka. Fa number yi na frɛ Nanso kyerɛ w'adwene anaasɛ tɛste WhatsApp, yɛbɛ ne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ. 0558 899 202, 0558 899 202, Ɔbaa no ahokyerɛ nti, wɔde nyansakwaa bi akɔpake ne nneɛma sɛ ɔrekɔsra abusua. Barima no nso, ahokyerɛ nti, wahyɛ da sɛ ɔrekɔpɛ adwuma wɔ kurom, ɔboa Ɛyɛ ampa anaa ɛnyɛ ampa? Wo deɛ frɛ na yɛnhwɛ. Deɛ na meka no, me se wo deɛ fa bra na yɛnhwɛ sɛ ɔbaa no deɛ ɔreyɛ na ɛnyɛ anaa wo barima no wo suban bi na ama no rekɔ. Ɛnyɛ mmaa na ɛsuro ahokyerɛ. Seesei yɛreba abɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so na yɛasi saa adeɛ no ano. Na sɛ nteaseɛ yɛ adwuma a, ahokyerɛ mu o, sorɔkyee mu o, Yɛn nyinaa yɛbɛtena ho. Papa Yehu, yɛakeka abobɔ so ara nneɛma a ɛde ba ne how a fie ɛsi yɛ ne. Yɛpɛ sɛ yɛnya solution because program wei deɛ tɛm biara yɛpɛ no poma si berɛ. Yɛwurawura mu ara na yɛakɔpɛ deɛ solution no a ɛwɔ mu no. Ne poma ne poma si berɛ baako ne sɛ ɛɛ barima bi ɔware ɔbaa a ɔse me ma ɔnyɛ adwuma. Me mma wonnyɛ adwuma. Na nti me me mɛyɛ yɛ house wife. Beginning na ɔwaree beginning na mo waree yɛ no nkwadaa mmaa mu. Nkwadaa mmaa mu nti no ɛɛ woka sɛ ɔma wo yere nyɛ adwuma a ebi asodi no yɛ dɛn esua. Abira nkwadaa no bɛba mu no na afei deɛ load no adesoa no na ɛyɛ kɛse. Wo nso so aka sɛ ɔma wo yere nyɛ dɛn nyɛ adwuma na wo nko ara wo nko ara

Ebetumi a, ne poma si bɛ na ebetumi a, yɛn nuanom a wɔreware a wɔn nso mma wɔn yerenom nyɛ adwuma no, mɛsrɛ sɛ, ɛyɛ a momma mo yerenom nyɛ adwuma, sɛbe nyɛ aborɔfo bro yɛfrɛ no sɛn, aban adwuma nko. Momma wɔn nyɛ adwuma a ɛde sika kakra bɛba bɛka wo wo deɛ no ho. Ɛno no ba saa na tam biara no, ahokyerɛ no, ebesusu. Mm, ebetu so. Na barima bi nso wɔ hɔ a, ɔkɔto sɛ ne yere no yɛ abayɛ adwuma a, ɛnyɛ sɛ wɔse wɔmma no nyɛ adwuma o, na mmom saa adwuma wei deɛ, gyae, ɛhɔ na ɛyɛ a na times ɛde ɛyi controversy ɛba no. Ɛno deɛ, ɛtumi ba. Gyae adwuma wei, nnipa frɛ wo dodo. Mepaakyɛw. Maafra yɛn sɛ, firi nnɛ rekorɔ, mehwɛ sɛdeɛ nnipa rehwɛ wo yi, na nnipa refrɛ wo yi a, saa adwuma wei gyae. Ebia saa adwuma no nso na ɛboa fie. Ɛno no, ɛno nso yɛnyae Aane, anaa? ɛno nti na, ɛno, ɛno nti na ɛho hia sɛ, sɛ ebia ɔse gyae na mempɛ dwuma foforɔ nyɛ dɛn mma wo, because sɛ yɛpɛ sɛ yɛpɛ, yɛ, yɛ, yɛpɛ sɛ yɛyi ahokyerɛ no firi hɔ a, anaasɛ ahokyerɛ no Sika ano, ahokyerɛ sika no, ahokyerɛ no berɛ ase. ɛma ma yɛdwane firi awadeɛ Very mu good. no. Enti, adwuma wei mahunu sɛ asɛ ani wɔ wo ho. Adwuma wei asɛ mahunu sɛ wo brɛ dodo. Obiara bɛyɛ biribi a ɛwɔ ase. Wote aseɛ? Yɛ a na dodoɔ no yɛ jealousy o. Ah, jealousy no koraa deɛ,

Ɛna ade baeɛ.
Very good. Sesei no waba bɛware. Saa tam na wo nko ara na na woteɛ. Waba bɛware nti yɛka yɛn adwene ayɛ dɛn? Abɔ mu. Ɛɛ wosɔ mu ha na me nso mayɛ dɛn? Na masɔ mu ha. Sɛbe wonhia me. Me mma nkɔyɛ adwuma a yɛbɛteetee woɔ na abɛyare ada hɔ bɛba bɛda me me so. Saa adwene pa sei wɔ hɔ nti na mepɛ sɛ adwuma no a woyɛ no yɛ dɛn? Wogyae. Ɛsono sɛ ɛɛ wo ho ɔfɛ na wɔ adwuma mu na ahwɛ a na eh, manigafoɔ no ne weinom ɛsoosoo mu aha nti mmarima no nso bebree yɛ ninkuntwe eh, fɛn sɛ ninkuntwe ninkuntwefoɔ paa so ate aseɛ ɔno ahwɛ sɛ wɔsiesiesie ne yere afei ne yere kɔ adwuma no mu wobɛbɛyɛ kora last minute na eh, manager se yɛbɛkɔ eh, trek eh, yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ ha nti ɛno wɔ hɔ mahu wɔ bi ɔdeɛ ne yɔnko bɛrima adamfoɔ ne yere pieɛ

Na mesɛ montie, sɛbsɛbi mo a motie no, montie no yie sɛ, Na si, monhwɛ yɛ sika yie.
nkabomu no ba a, yɛ a na ɛboa, sɛ ahokyere mpo ba a, bɛ, ɔbaa no nim w'ahokyerɛ, ɔbaa no nim sɛ saa taamo wei na sika wei na wogyeɛ, ɛnnɛ woaretae, ɛnnɛ ebia adwuma no nso ayɛ dɛn, asɛe. Enti yɛ mmienu, ɛdeɛn na ɛhyɛ me sɛ memfiri awareɛ no ase nyɛ dɛn, nkɔ. Na mmom yɛmfa plans na yɛnyɛ adwuma. Ɛhɔ no na ebia ɔbaa no bɛka sɛ, Ɛnneɛ na yɛmpɛ bosea na yɛmfa nyɛ adwuma. So wate aseɛ? Enti ɔnnwane o. Ɔgye bosea no de akɔma na gɛs foɔ no adi o. Dabi. Ɔde kɔma ne gɛs no o. Sɛ bosea no a ɔkɔgyeɛ no, ɛyɛ ne nua no yɛ. Ɛka ne ba a. Me nua no na ɛplaneeɛ.
O, ɔbɛtu akɔtena baa no so. Ɛne sɛ ɛbɛnya, deɛ woka yi, ɛbɛnya nnipa kakraa bi wode nipa di edi gyina hɔ a yɛ ho mɛn sɛ si ya a mekura na meka kyerɛ wode wase yɛbɛnya kakra bi ɛyɛ ampa ɛyɛ ampa wode frɛ me yɛnhwɛ sɛ yɛbia homa atum sɛ si a wobɛhu sɛ sɛ yɛ kakra bi a ɛdɔɔso papaapa ana wonni bi nso a wonni bi a ma ɔbaa no hu sɛ mene bi Ntwa atorɔ. Ntwa atorɔ nkyerɛ baa no. Atorɔ na ade baeɛ, wayɛ kokotii. Very good. Me car yi. Aha, sɛ beginning no a ɔba no. Me keys no. Aha.
Afei na wo. Aha ne asɛm no. Aha.
Beginning no a ɔbɛfa, ɔbɛ, ɔbɛ, ɔne ɔbaa no hyɛhyɛ hɔ no, ɔse Kotoka International Airport koraa, ne papa. Ɛdea. Ɛdea. Wahu saa? Aha. Nti yɛde atorɔ ɛkɔ awadeɛ mu a. Ɛdeɛ na ɛba.
Saa na ɛba, nokore, ɛɛ, fɛn sɛ gyidie nyɛ dɛn, ɛnim. Ɛnam. Nti kekodu wode atoro kɔ mu mewɔ sika meyɛ adwuma wɔ ha afei wo ware baa no wo ware baa no wie a afei deɛ wo wo te fie ah wo te fie wo a wo nkɔ adwuma ei nyɛ nana nso yɛ adwuma wɔ ha no saa time no yɛaka mo abom Ah, so ɔnim sɛ wanya wawie.
wanya wawie nti ɛno ba saa na wo ɔbaa no wo sika no ɛno ara na bɛrima no de n'ani ayɛ dɛn Ɔrebɛde ato so a ɔreba ɔrebɛdie. bɛdie

Ah wo ware no mmerante mmerante bere mu. Wɔse ɔbɛgyae oo.
Ɔse ɔbɛgyae, gyae no deɛ ɛnɛ meka kyerɛ wo awareɛ no yɛnya ka bɔ mu wie sei krim ɛyɛ for better mo ka no sɛn? For better for worse.
For better for worse, papa o, bɔne o, ɛno ara no na ɔma lɔko. Enti mmɔden bɔ na ɛwɔ sɛ mo bɔ na ohia no. Bɛɛma kwadwere se paa. Bɛɛma kwadwere o. Wɔse wɔdi me sika nyinaa. Enti na ɔnenam hɔ no, na ɔnenam hɔ no a na ɔba wo nkyɛn da biara na ɔba a na ɔse

Sɛ nipa no a ɔno ɔsɛ ɔbɛware wo no, da bi ɔba no ɔgyina no afa no na ɔgye sika firi mu sɛ ɔnyɛ adwuma biara. Eh, yes. Ɔbaa no asɛe. Bɛrima na ɛhwɛ ɔbaa. Ɛnɛ na nyamesom nti yɛn nyinaa ka yɛ biribiara bɔ mu a, wei wohwɛ me na mehwɛ wo. Me mekɔ na adeɛ no ɛfa mɛtɔ abrɛ wo, wo nso wokɔ na ɛfa wobɛtɔ abrɛ me. Sɛ benkum dwane nifa. Benkum dwane nifa.
Ɛna nifa nso adware benkum.
Ahaa, na nti beginning no na me. Nti saa na ɛno nti na me mede yɛ saa. Wo no yɛ w'adwene sɛ wobɛtumi asesɛbesɛbe Kristoni a Wo no sɛbe wokɔ sɛbio me ma no susu me wokɔ fa wiase ni sɛ mɛ sesa no na wo bɛtumi asesa no wontumi sesa nipa nyame na sesa nipa nti sɛ bɛɛma no a ɔba no sɛ ɔni adwuma toobo ase awareɛ na ɛbɛfono ah toobo ase. Ɛ wode biribi aba.
Yes. Wɔni adwuma a. Ane.
Ei. Ɔni adwuma a mpɛ ɛne mpɛnimfoɔ anka ɔso waso awadeɛ a na wayɛ dɛn watɔ watɔ plɛti Nsɛm bi a mpanyimfoɔ no keka ayɛ no, eh, wodwene ho ne wodwene ho ato so, wɔka nsɛm kyerɛ yɛn. Na wo bɛrima no a ɔreba no, wo ne no yɛ courtship nyina, da biara wi anɔpa osiw osiw fie, awia osiw fie, anyina osiw fie, na wopɔn adwuma a, woaba abɛnoa aduane ama no adi bi, na w'adwene asɛe, nti womfaa ho adwene. Anaa, yes, fa ho adwene.

na muhu sɛ dabi baabi a ɛrekɔ no bɛduru bɛ ɛsɛ sɛ nkwadaa no kura school fees yɛnya sika nyɛ dɛn ntua nti na meka sɛ aha na fo adwene. Tete wo shoes tɔ bebrebe no so. Ah na nsɛm a meka me se nneɛma biara mede firi adidie mu sɔkyee no bɛtete so ntaadeɛ no a month biara na ɛyi yɛfɛ sɛ three pieces yi na wo wo mma so na amma so na amma so na ntaadeɛ no wode wobɛtete so na woatumi ayɛ dɛn moatumi asave sika na mode ahwɛ nkwadaa no So ahu? Sɛ wo barima no nso so na wo no, wo sika no, eh, wode bi fefafefa nkyɛnkyɛn de mamma wo mpenafo a, sua nyansa na, na hwɛ fie, na gyae saa nneɛma na hwɛ fie. Nnipa hia sɛ sua nyansa. Abrabɔ ɛko ɛko tira wɔ sɛ yɛtena ase na yɛsese deɛ nti a Ɛmaa saa nneɛma wei nyinaa kɔ so. But nnipa sɛn na ɛdwene saa adeɛ wei? Enti yɛ a na ɛyɛ me ya sɛ mmarima no de, mmarima no de ɔhaw ato mo mmaa no so. Ɛba saa a, ɔbaa wote hɔ a na ayɛ wo adwendwen. So woahu? Ɛno nti yɛntete nneɛma bi so na yɛmma nokorɛdie mmra yɛn ntam. Pɛpɛyɛ, ɛno nkyerɛ sɛ wo ɔbaa no ahia barima no nti ɛwɔ sɛ ɔkasa kasa n'anim rough rough.

na wode adi dwa anaasɛ wote sɛ adwuma bi wɔ baabi a, hwɛ, mmaa no bebree pɛ dwuma ma wɔn kununom. Ebinom yɛ akwadworɔ, wɔn nyɛ oo. Yoo, woyɛ ɔbaa nti a wonim, nanso yɛntu wɔn fo. Sɛ sɛ ɛɛ wo kunu, deɛ mea sɛ ɔbaa bi sɛdeɛ woka no sɛ wɔn nyɛ no, ɔbaa bi ka bɛrima bi ka sɛ ɔhyɛ ne yere dwa koraa. Ɔse ɔnkɔtena dwom. Yɛ nka ma baako.
Yɛ nka ne mienu nyina ɔmo nyɛ no. Me ka ne mienu. Bɛɛma bi wɔ hɔ a ɔde ɔbaa no ne sika ne dwetire nyina bɛma no. Ɛnso ɛbɛhye. Ɛnso ɛbɛhye. Saa na mɛɛma no bi wɔ hɔ kɔ ɔde ɔho nkɔ koraa ɔbaa no deɛ ne sɛ ɔhyehyɛ ne mɔwerɛ. Ɔpenti penti n'ano ne n'anim. Ɛwɔ hɔ ɛ normal. Ɛna sesei bɛɛma no adwuma ɛkɔ fam. Wafa ne ho adwene ndwane akɔ. Enti ɔbaa no nkɔ. Sesei mpakyɛw. Na sika no wɔ hɔ no, ɛna na so yɛ yɛ saa mo mo fɛn sɛ mo hyɛ hyehyɛ mo bɔ werɛ no na wo srɛ wo wo tua no pa.
Me me me buru me ho. Ɔhemaa yi, hwɛ ɛnka akyi, abrabɔ nti a meka kyerɛ wo sɛ ahokyerɛ ba no ɛnka akyi o. Yɛn sakyera yɛn ho, ha, yɛn sakyera yɛn ho sɛ ahokyerɛ aba, kosua, ɔda ma ahokyerɛ aba, ma me mpɛ sika kakra ma wo na nkurɔfoɔ bi die, me mpɛ bidie bɔtɔ yi bi kakra kakra na deɛ mo boa boa wɔ ha no, ɔbaa pa. Ɔbaa pa. Saa? Yes.
Me ntutu me mma werɛ no na mekɔse sɛ bidie. Ɛno nti na mmaa no sɛbisɛ mo mu bi mo brɛ no. Efisɛ Saa? bɛɛma no de adwene pa ba sɛ o deɛ adu no ewu ɛ ɛ ewu na na meyɛ adwuma no ebia na yɛte banglo ha yɛte yɛte self contain mu. Ae. Sesei ahokyerɛ aba ye yedi yedi ya ya ya yahomasoɔ no ne yɛ kɛseyɛ no akyi a asɛm bɛyɛ dɛn asɛm bɛto yɛn. Nti adɛn na yɛmpɛ biribi nyɛ So ahu? Naano me hu obi a ɛbaa saa no ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ yi ɔkɔ ɔkɔ cold store hɔ na ɔkɔ gye ɛyi ɛnam no bi na ɔɛ ɛm ɛmo ɛyi na ɔmo de ho so no ɔkɔ tɔ obi na ɔno ara ɛho nam no na ne yere ɛso ne yere community hɔ na ɔmo tɔn ɛf kye sɛ within a within a short time no na ɔmo anya deɛ ɔmo bɛ di da bi a ɔmo de bɛhwɛ nkwadaa no na ɛmaa he ana de saa adwene wei bɛba na sɛ mɛɛma he na ɛbɛka sɛ, Oo, na meyɛ adwuma bi na biribi sii mu na ayi me adi, na sika nni hɔ nti no, ɛɛ, wei deɛ yɛnkɔto, yɛnkɔ ntoto nnam yi bi. Obi fɛre, na afɛre nso a, ohia bɛyɛ dɛn? Ohia ne ahokyerɛ, ɛbɛkum. Wofɛre a, ohia ne ahokyerɛ, ɛbɛkum. Wo haw ne sɛn na ohia ne ahokyerɛ rekum yi? Sɛ wo deɛ wowɔ saa haw no bi a, frɛ nɔmba no a ɛnam aseɛ no na wobɛhu sɛ Wofrɛ a, solution no a wode akɔ ho akɔ ho akɔ ho a wonnya no, mma nkɔsoɔ. Yɛne yɛn badwafoɔ yɛbɛpɛ wo solution no ama wo. Ɛyɛ adeɛ ketekete na ɛreha wo saa no. Enti hwɛ yie na woannyae awadeɛ no. Hwɛ yie na woampake wo nneɛma sɛ wokɔtena w'adamfo bi nkyɛn. Wobɛba na obi abɛhyɛ hɔ. Hwɛ Mewa. anhwɛdeɛ, ɛna baako a megyae ho sɛ, Thelma na sika no wɔ hɔ no na ɔde ɔma no kɔ sukuu akɛseɛ akɛseɛ international sukuu akɛseɛ private sukuu private sukuu ɛma no nyɛ w'aniwu ɛma no nyɛ ɔfɛreɛ maame yɛrekyerɛ ade papa wɔ fie ha tv so obiara nhwɛ bi anigye tv mo a mohwɛ anigye tv moagyaa mo ho yɛ nneɛma a ɛtoatoa so no dɔɔso hwɛ mepaakyɛ ɔmo ntie ɛnyɛ fɛreɛ ɛnyɛ aniwu nkwadaa no

Private no no koraa deɛ ebi a na qualification no bi wɔ fam. Ɛna me mo. Government deɛ no deɛ wɔhwɛ sɛ trained teacher. Mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛɛ nsono private teacher ɛna so government teacher. Bɛyɛ no wɔn bu government teachers na bɔ mfia because obiara sɛ mede me ba kɔ private school. Akwadaa no yɛ adeɛ.
Akwadaa no yɛ adeɛ yɛ apagya private school saa menka sɛ private school nyɛ o mpamkyɛ mo mo nye ma no nsi yie but yɛreka. ahokyere a etumi sikasɛm a ɛba awadeɛ mu a woda no ho kakra no nti sɛ wontumi nhwɛ nkwadaa no ɛɛ wohwɛ no sɛ sikasɛm no yɛ akɛseɛ akɛseɛ mpakyɛ fa wɔn kɔ aban sukuu na sika no nkɔ fam wei mu nyinaa ba mu bi a ɛbɛma wo sikasɛm no nso apagya kakra ɛna wo ɔbaa no nso sɛ tam biara nso wayɛ wɔn sɛ tɔntoma ma me tɔntoma ma me towei ma me towei ma me a mepakyɛ ɔte so gye so. Mmaa no nso yɛnamdua bo. Na baabi a ɛsɛ sɛ baabi a ɛsɛ sɛ bɛrima no kɔ koraa ɛkɔpɛ bosea no ɔkɔ akɔpɛ. Enti manfrɛ sɛ wɔn sɛ wosuban nti baabi a wo kunu mpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ bosea wowɔ n'ati kɔ ma no kɔpɛ. Kakra a wode bɛyɛ wo ho sɔkyee na woyɛ de yɛ akɔkyerɛ hwan? Wɔno ara na wode kyerɛ no o. na wupiapia no. Wohu sɛ woyɛ ama no akɔdwɛn ne akɔpɛ sakawa. Wo ne wo mma no na wɔde wɔn bɛkɔ akɔgyeɛ. Sɛ wonni mu a, yɛnhwɛ na yɛmmanegyi yɛn sikasɛm wɔ awadeɛ mu. Ne mmaa, yɛn a na titiriw no gyina yɛn so. Ɛfiri sɛ wo ɔbaa bɛtumi afa adeɛ akyi wo ti aboa fie. Wobɛtumi afa nsuo atɔn Barima, Woyɛ saa na na ɔno nso retoto n'ani na ɔwɛn. Bere a wanya bi no, meka kyerɛɛ wo sɛ ɔmmɔ w'atirimmɔden, ɛfiri sɛ bere a ahokyerɛ baeɛ no, ɔhuu ɛyaw a wofaa mu. Me nuammaanom, mma nkɔsoɔ hɔ sɛ ɛhia ma obiara. Momma yɛnhu sɛ yɛn ho hia, na yɛma efie ne abrabɔ nso kɔ so. Yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase. Papa, Nyankopɔn nhyira wo ɛne afotuo a wode ama yɛn. Yɛda wo ase sɛ woaboa yɛn ama nnɛ woama nneɛma bi asisi hɔ na woabue nneɛma so akyerɛ yɛn. Enti yɛnim sɛ aberɛ a yɛbɛto yɛn nsa afrɛ wo biara, mma nkɔsoɔ, wonni yɛn hwammɔ. Ahwɛfoɔ da ase. Yɛda obi biara ase. Na yɛma wo nso a, Watena ho ara abɛto sesei no, wayɛ adeɛ, na mmom deɛ ɛhia paa ne sɛ nsɛm no, fa na fa bɔ bra, na naawɔtweɛ sɛ ne yɛbɛsae ne wo ahyia. Yɛakra obi biara. Bye bye.